mivhigo ya mafhungo a khothe na felicia mudau ndi kwana vhuḓi kha pelra news u khou tevhela muvhigo wa mafhungo a khothe nga mpho felicia mudau sanga misi vhatevheli ri dzulela vha ḓisela mafhungo oṱhe ane a vha khou taṱhodza mafhungo fhano tshiṱirikini tsha vhembe hune ri dzula ri tshi khou lavhelesa musina makhado Collins Thabani khathihi na Thulamela ri khou thoma ngo lavhelesa mulandu wa Ramiswaswo muhumbulelwa Vho Livhoni Maṱadzhe. Ri tshi khou lavhelesa onoyo mulandu ndi une wo dzhena khothe khulwane Ṱhohoyanḓou ine zwa zwino i khou dzula fhaḽa vhuponi ha Tshilamba madzhisiṱaraṱa wa Mutale. Ri tshi khou lavhelesa mulandu uyo wa Vho Maḓadzhe vha khou livhana na tsengo yo fhambananaho malugana na mavharivhari a uri u vho vhulaya mufarisi wavho Vho Lindela Ṋongovhela miṅwaha miraru yo fhiraho. Kha iyo mulandu hu khou katelwa milandu miṅwe, hu tshi katelwa mulandu wo zwifha uri muya wo lovha, khathihi na mulandu wa u ita mbilo ya masheleni a ndimbulungano a ndindakhombo kha iṅwe ya dzibannga khulwanesa fhano Afrika Tshipembe. Ri tshi khou lavhelesa mulandu uyu tshifhingani tsho fhelaho, mulandu wo pfukisela phanḓa muhumbulo muhulwane hu tshi kha ḓi vha ho muhaṱuli muswa vhane zwa zwino bono wanala ndi muhaṱuli Vho Makwela vhane vha ḓo vho fara no mulandu. Mulandu uyu wo pfukisela phanḓa u ya kha ḽa vho fumbili malo uno ṅwedzi. hune hu ḓo vha tshi khou lavhelela uri muhumbulelwa a thome na tsengo zwa zwino muhumbulelwa u kha ḓi vha nnḓa nga bele zwinzhi malugana na mulandu uyo kha ri pfe musi vha tshiimiswa tsha man equality alliance vho nakisani silimela vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho u a zwi vhona uri dzi case dzashu fhano south africa a dzi khou tshimbila zwavhuḓi kha vha ri ndi thome zwavhuḓi ndi ri nṋe ndi nakisilimela wa tshiimiswa tshi no pfi man equality alliance vha tshi pfha u tshi nga thoma nga mafhungo ndi u dinalea u vhona uri case dza hafha u nga ri muthu u ḓo vhuya a to lovha a khou sokou dzi khou sokou reminder hu si na zwi no khou itwa ngauri u bva tsha mahoḽa tsha mba mahoḽa case dza hone a dzi phanḓa dzi sokou pfhi ṋamusi i khou dovhololiwa mugede ṋamusi yawo na ri vho tou pfha uri vhathu vhoṱhe vha ḓo ya vha to lovha case dzi songo sengiwa u a zwi vhona zwo ri u tonga a huna u no khou iwa hone u nga ri mulayo wa fhano south africa wo kheputshariwa kha ri to zwi amba zwo to ralo ri ri khou vhona ungari mulayo wo kheputshariwa a huna zwino khou itiwa zwino a zwi khou ri tshimbilela zwavhuḓi sa zwiimiswa ri zwi ri takadzi ndi khou livhuwa i hai khaisi i khou vhuya hafha nga ḽa vhuvhili nga dzi 28 ri ḓo dovha ra vhuya hezwi zwithu zwa gbv hune ha vha muthu o lovha nga gbv ra sa ḓa ra tikedza miṱa yo ṱanganaho nazwo ndi hezwi zwine mugivhela muṅwe na muṅwe ri ḓo vha ri khou vhulunga vhathu vho vhulwaho nga hezwi u a mangala vhathu vha songo tou ḓa nga vhunzhi zwino hafha vhare vha khou teledza u ya vaṱerefala uri ndi kule hafha mutale ndi tsini vhathu vha fanela vho ḓa vha vhanzhi nga maanḓa u sumbedza uri vha khou sapota miṱa heyi uri zwi vhonale uri gbv i khou yo no tou vha yo no tou vha tshithu tsha ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe habe ri tshi khou amba zwino hu na muthu o ḓivhulahiwaho mulovha nga mugivhela ho vhulungwa vhathu no fhira vhanna na ino weekend u kha ḓo vhulungwa vhaṅwe ende vhathu ra sa tikedzana vha ḓo thoma u zwi vhona musi zwo no ḓa muṱani wavho uri vha vha vho fanela vho tikedza vhaṅwe vhathu vha si tsha bva ndi hone u guma muvhigo wa khothe kha tovhe porotaka na tshiṅwe tshiḓa wa tari a ah. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe mulaudzi Transport Service